Koia tēnei nā, kei te mana koe ki te kura. Ko te tangata e tū nei i tēnei wā, nā tēnei kura, ā, nā tēnei kura ahau i puawai ai, ā, i ngā mahinga katoa. E tino waimarie ana mātou, otirā ngā tuakana o te wharekura ki tēnei o ngā kaupapa.
He taikaha wā mātou tamariki, engari he taikaha i runga tonu i te mōhio ko wai rātou, nō hea rātou, ā. me te aha e whakapono kaha ana rātou ki tā rātou e mōhio nei, arā, ko Te Aho Matua tēnā. Ko te kete uru ao, tā tātou, tā mātou kaupapa wheako mahi, um, e, e kī ai te kete o wēnei tamariki, ka puta ana rātou ki te ao. Koira te tikanga o te ingoa te kete uru ao. Te kete uru ao evolved from The recognition that NCEA achievement in university entrance results weren't enough and became our vehicle for reframing what Māori achievement is, what Māori engagement is and what Māori transitions are. Ana, ko tēnei kaupapa te keturuao. Āe, nui ngā kura ka te mahi noa te NCEA, mahi noa te NCEA, ka puta ana nei, ah, ka pai, ka pai, ara, ka kite. Kāre tērā, kāre tērā e, kāre e whai oranga mō ā tātou tamariki, te kī atu, ka kite, kāore, hoki mai, haramai, e noho, ka, ka te tūwhera nā kua hao te kura, haramai, kōrero, ā, nā, ka mutu, kua mōhio nā tamariki, ka tiakina rātou. Ko wā mātou mahi, ko taku mahi, he rapu i ngā wheako mahi, he tūhono i ngā, ā, i tēnei hapori ki ngā kamupene nui o. o te hapori o Te Uru o Tāmaki, waihoki Aotearoa, he kōkuhu i ngā tamariki ki ngā āhuatanga pēnei i te KiwiSaver, renting, buying houses, te hoko waka, te whakamōhio ki a rātou he aha te insurance, he aha te mea, te mea, te mea, e rite ai rātou mō te ao ka wehe ana rātou i konei. Ana, ko te pātai nui, me pēhea e whakawhānui ai te titiro ki ngā kaupapa e akohia ana ki ngā tamariki? Ā, kia ngākau nui atu ai ngā tamariki ki ngā akoranga. Nō reira, i tērā tau i whakawhiti au ki, ki Ngaruuru, ki Westwave, ki reira au mahi i aku mahi wheako. Ia rā ko au tērā e whakapakari ana, ā, nō reira, i pārekareka aua mahi ki au. Ka waimarie au i tēnei tau i te mea ko Matua John tērā i I pōhiri mai ki au, i atawhai, i poipoi i tēnei ara o te ao hākinakina. Makaira mentioned tira roa to me, what he was interested in doing, also some other options he was considering as well, so I said yeah of course I'll be happy to mentor him and Yeah, give him some work experience in in the sport and recreation field. He rangatira matua John i ana mahi, otirā tana ao. Rua tekau tau neke atu ia e mahi ana i ana mahi, nāna ahau i āta whakaako ki ngā āhuatanga o tēnei taiao, te taiao hākinakina. He pai i te mea He wheako i mua i tō putanga ki te ao whānui, kia eke i tēnei ao.
Kāo, kāre te pērā i tēnei wā. Kei ia tamaiti tōna ara ake, ā mātaurana, ā ara toitūtana. Nō reira, he mea nui ki te aro ki ia tamaiti.

Now we tweak, we refine, we adapt and that's a culture that's been built here at the kura thanks to the tumuaki. Ko ngā āhuatanga kawe i tēnei kura he mea tuku iho e ngā tīpuna, e ngā atua. Me mōhio te tangata ki tōna anō mana, ki tōna reo. E pai ai tana kuhu ki te ao, ahakoa kawa, ahakoa reka kei te mōhio ia ko wai ia, nō hea ia,
Ka whai mātou i te ara e mōhiotia ana e mātou, e mohi ana mātou, ka eke panuku ō mātou tamariki ka mutu tae noa ki ngā whānau o tēnei marae. Nā reira, he mahi nui, ehara i te mahi māmā, ā, ka mutu ko te whakapono te mea nui. Tama!